Исәнмесез, саумысыз, дуслар! Безнең бүгенге кунагыбыз популяр автор башкаручы Ренат Рахматуллин. Исәнмесез! Исәнмесез, Назлыгөл, исәнмесез, дуслар! Хәерле көннәр! Ренат абый, сезнең турында өйләнгәнче алавилас булган дигән сүзләр йөри, дөресме ул? Минем турында нәрсә генә сөйләмиләр, нәрсә генә әйтмиләр. Но кызларны яратмаган мужик түгел инде ул. Кызларны яратырга кирәк. Мин беләм, хәтта ки сезнең хөрмәтегезгә бер ханым улына исем дә кушкан икән. Аның фамилиясе Рахматуллина. Да, ул миңа үзе чыкты инде теге вакытлар. Телефоннан шалтыратып, «Э, менә минем скоро ба- бала туа, мин аны сезнең исем белән кушам. Менә ул Ринатка инде хәзер где-то, наверное, бер 13-14 яшьләр ба- була бардыр инде. Ул концертларга килә минем, э, күчтәнәчләр алып килә. Шуңа күрә Гүзәл Рәхмәтуллина менә ул минем туган да түгел, ул минем теге беркем дә түгел. Просто менә фанат, однофамилец. Мгм, Бик кызыклы тарих, әйме? Халык белән эшләгән кеше турында һәр вакытта да төрле имеш-мимешләр, сүзләр йөри бит инде. Күңелегезгә барыбер дә кайсы әйберләрне якын аласызмы, яисә инде хәзер тынычрак карыйсызмы? Ну, мин элегрәк бик якын алыр идем. Бөтен каждый комментарийны, каждый минем турында булган тискәре э, информацияне авыр кабул итә идем. Ә Хәзер ничектер мине менә Динара өйрәттем инде. Игътибар итмә, кемнең хәленнән килми, кем инде булдыра алмый синең кебек. Шулар гына яза, кемнәрнең эше юк, кемнәр неудачник дип. Менә мин бу әйбергә хә җиңел карыйм. Вообще язсыннар, язсыннар. Значит, мин исән, мин кемгәдер кирәк. Мине кемдер тыңлый, кемдер карый мине. Артистлардан кемнәр белән сез аеруча да дус, кемнәр белән аралашып, шалтыратышып торасыз? Э, Вадим Захаровлар белән сөйләшеп торабыз, Илгәрәй белән постоянно связьда. Рифат Зарипов белән сөйләшеп торабыз. Ә болай теге яхшы э, отношениедә менә шул бөтен артистлар вообще бөтенесен хөрмәт итәм алар да артистлар да мине хөрмәт итә ә бармы шундый артистлар мәсәлән радио телевидение тыңлаганда берәрсенең клибы яи җыры яңгырый да һәм сез теге шалт кына өзеп куясыз бар Ну, популярныйлар дип әйтмим инде теге, топовыйлар дип әйтмим. Нәрсә сез ошамаска мөмкин? Ну, вообще җыр ошамаска мөмкин. Җитмәлем бит ни как автор башкаручы, как композитор, җырының эчтәлегенә, җырының киенә игътибар итәм инде. Ну, була шундый моментлар, кайбер җырны вообще менә тыңлыйсы да килми. Әйе. Аны ничек менә мин просто удивляться итәм, ул җырны нәрсәгә дөньяга чыгарып торырга, когда когда аның бер нәрсәсе юк. Акча түләп. Акча түләп, күпме расходлар ясап, монда җырның мәгънәсе кирәк, җырның матурлыгы кирәк. Шуңа күрә дә бар минем шулай сүндерәм дә куям. Бу җыр түгел инде, иди.
Мәсәлән, бер җырны шулай искә төшерә аласызмы? Кайсысын соңгы мәртәбә шулай күчереп куйдыгыз? Тыңлыйсыгыз килмәде.
Ярый, мин кичсен.
Үзе ясаган җырлар. Үзе пиар итә инде. Бер мәгънәле җыры юк, бер нинди ни юк. Популярный булыр өчен иң беренчедән необычный тавыш кирәк шулай. Необычный тавыш кирәк, харизм кирәк икенчедән. Өченчедән бер хитовый җыр кирәк шулай. Иә. Менә шулар шул критерий гына хотя бы булса да инде халык сине и халык мәхәббәте кирәк. Халык сине кабул итә. Менә вот тогда можно быть популярным.